Аллаһы Тәгалә уразабызны кабул итсен өчен, аның билгеле бер шартлары бар. Мәсәлән, уразаның дөрес булу шартлары бар. Ул да булса ашамый-эчми тору, якынлык кылудан тыелу көндезге вакытта. Ләкин ураза кабул булсын өчен, әле тагын башка шартлар да бар икән. Мәсәлән, ниндидер гөнаһлардан тыелып тору. Менә шушы гөнаһлы әйберләргә Бик күп әйбер керә, әлбәттә. Кул белән эшләгән гөнаһлар, аяк белән эшләгән гөнаһлар. Ә кай вакытта битарафлык карап утыру да, ниндидер эштә, мәсәлән, булу да, ниндидер урында булу да, бу да гөнаһка керә икән. Мәсәлән, ниндидер начар мәҗлестә булу. Бер караганда син бу мәҗлестә бер нәрсә эшләмисең. Катнашмыйсың, сүз алмыйсың, эшләр эшләмисең, тик утырасың гына начар мәҗлестә мәсәлән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның шундый бер хәдисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллам әйтә: Әгәр дә кеше ди, хәмерле, ягъни ниндидер спиртлы эчемлек булган, берәр нинди мәҗлестә утырса ди, бер кеше, Бу мәҗлестә утырган өчен шундый ук гөнаһ була, эчкән кешенеке кебек һәм шушы хәмерне кулланган кешенеке кебек. Гаҗәп. Син бит эчмисең үзең. Син карап кына утырасың бары. Ә менә шушы мәҗлестә утыру аркасында сиңа тагын эчкән кеше кебек гөнаһ була икән. Бу гаҗәп. Менә шулай итеп, берәр җирдә катнашсаң, катнашу ул теге эшне эшләү түгел, ә утыру гына да гынах булырга мөмкин икән. Димәк, Рамазан аенда без менә шушы начар мәҗлесләрдән дә тыелып торырга кирәк икән. Моңа керергә мөмкин башка бик күп мәҗлесләрдә. Мәсәлән, туйлар, ниндидер теге хәрәм эчемлекле, хәрәм ризыклы. Бит Рамазан айы булса да, кайбер кешеләр уразаның изгелеген белмичә, аңламыйча үткәрергә мөмкин мәҗлесләр. Туй мәҗлесләре, туган көннәр, ниндидер корпоративлар, эштән, башка әйберләрдән чакырырга мөмкиннәр сине дә. Ә син анда барып утырырга мөмкинсең. Безгә мөселман кешесенә, мәсәлән, кешеләр ашап утырган мәҗлестә дә ураза тоткан вакытта утырмау хәерлерәк. Кеше ашаганын карамау хәерлерәк. Әлбәттә, ул гынах дигән сүз түгел, әмма хәерлерәк ни өчен? Чөнки кешенең ашавын күреп, синең дә ашарга теләгең уянырга мөмкин. Кешенең эчкәнен күреп, синдә дә бу теләк уянырга мөмкин. Әгәр начар мәҗлестә утырсаң, анда начар сүзләр сөйләсәләр. Анда хәрәм ризыклар ашасалар һәм эчсәләр, димәк, син шушылар белән риза буласың дигән сүз. Кимендә син битараф дигән сүз. Ә мөселман кешесе гөнаһка битараф була алмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, Начарлык күрсәң, шушы начарлык белән керәш ди. Керәш кулың белән ди. Кул белән булдыра алмасаң, телең белән, булдыра алмасаң, йөрәгең белән керәш ди. Ягъни йөрәгең синең каршы булырга тиеш шушы әйбергә. Әгәр дә синең йөрәгең каршы икән ниндидер гөнаһлы гамәлгә, берәр мәҗлестә, берәр урында, син бу урында утыра алмыйсың. Йөрәгең риза булганда гына, яки битараф булганда гына син бу урында, бу мәҗлестә утырасың. Димәк, синең бәгырең каткан. Йөрәгең каткан. Хәләл белән хәрәмне аермый. Яки туганнарыңның шушы гөнаһ эшләгәнгә, эшләвенә синең йөрәгең битараф. Бу нормаль күренеш түгел. Шуның өчен без менә шушының кебек начар мәҗлесләрдән, гөнаһлы мәҗлесләрдән тыелып торырга кирәк. Ул начар мәҗлес барыбер безгә тәэсир итәчәк. Үзебез эчмәсәк тә, эчкән кебек генә халасыз дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә. Анда бәлки эчмиләрдер дә. Әмма күз алдыңа гына китер. Әгәр берәр мәҗлестә сүгенеп утырсалар, билгеле бер вакыттан соң син дә сүгенә башлыйсың. Әгәр дә берәр җирдә мәсәлән эчсәләр, син эчмәсәң дә, Тотып сине авызыңа кыерга мөмкиннәр. Син нәрсә монда бездән аерыласың мәллә ди. Ярар. Исерек кешенең бит аның башында нәрсә икәнен беркем белми. Алай да түгел, килеп сиңа бәйләнергә, теләсәң нинди сүзләр әйтергә. Исерек кеше белән бит яхшы сүз сөйләшүдә күңеле түгел. Хәрвак кай вакытта килеп сугырга да мөмкиннәр. Син кем булдың әле монда ди. Менә шуңа күрә дә шушындый мәҗлесләрдә булмау дини яктан да һәм дөньяви яктан да, әлбәттә, ул хәерлерәк икән безнең өчен. Рамазан безгә менә шушыңа да өйрәтә. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.